tondũ twĩna mũthuri ti mbũgu wa mũmbi no ĩrĩ hihi atũhutĩrie ũhoro wa gĩkũyũ he mbũri ĩho na hihi ngwĩciria ti andũ aingĩ moĩ ũhoro wayo mbũri ya ũcũ na mũnyũ gĩkũyũ no gwakĩrĩ njohi ya makara njohi ya bibi hihi ta tũhutĩrie tuone kũrĩa indo ici ciagĩthire tondũ mothoni maranjĩgĩte gũthiĩ no rĩu ndaigua ũkĩrĩ ũhora njohi ya makara ya bibi na hihi kuma ndangimara no mbũri ĩmwe ya mũnyũ nyonete ĩtwarĩtwo handũ hihi no tũthiĩ tũhutĩrie ũhoro ũcio Eh, nĩ ngatho mũgaciko Ah, ti njonjo Ah, nyũmba ya mũmbi mwĩ thayũ Thayũ. ona niĩ ndĩ thayũ njĩtagwo mbũgua wa mũmbi ndĩ mũngarĩ wa mbarĩ ya mũgetha rikanĩ rĩa mwangi na nĩ ngũcokeria mwene nyaga ngatho nĩ ũndũ wa gũtũrehe ũboi-inĩ ũyũ wa gĩkũyũ na tũkĩte haha kũnorana tũkĩmenyaga na maitho gũtirĩ kĩmenyi ũmwe ũtũire na kĩrĩa gĩtũmĩte tũke haha nĩ tondũ ona ithuĩ tũtiũĩ tũkĩte haha kũgeria gwakĩrĩria mwaki ũyũ nĩgetha tũgĩe ũrugarĩ wa ũgĩkũyũ witũ na ũndũire witũ nĩ njũĩ nĩ ndorio kĩũria kĩa mbũri ya mũnyũ na ũhoro wa bibi na makara no itanamba gũthiĩ hau rĩ nĩ ngwenda o kũgweta ciugo nini ciĩgiĩ ũthingu na ndiragweta atĩ tondũ ah, mũngarĩ ti mũrũgu kana mũcera kamau wa kĩrigĩ nĩ mahunyĩrĩra aca no ngwendaga o kũgwenda o kaũndũ kanini no njuge atĩrĩrĩ ũhoro wa ũthingu na mũcera nĩ auga ũguo tũkũbatara gũthinga nĩkĩ na ũthingaga kĩndũ nĩ ũndũ wa kĩ rĩrĩa ũkuga nĩ ũrathinga mũberethi rĩ ũrathinga nĩ ũndũ wake nĩkĩ ũrarigĩrĩria rĩrĩa ũkuga nĩ ũrathinga mũtũngi waku nĩkĩ ũrarigĩrĩria ithuĩ tũhana irebe kana mũtũngi kana mũberethi ũcio ndagweta na ũrathinga mũberethi kana mũtũngi ũcio tondũ thĩinĩ wa mũtũngi ũcio kwĩna kĩndũ kĩna riri na kĩna bata ũrarigĩrĩria gĩtikore. Na ithuĩ tũrĩ mũberethi ta ũcio rĩ, riri ũrĩa tũrĩ naguo thĩinĩ witũ nĩ riri wa ũngai, nĩ riri wa ũngai. na rĩrĩa twaga gũthinga-rĩ nĩ kuuga riri ũcio wa ũngai o ta ũrĩa maĩ mangĩgera thĩinĩ wa mũberethi mũtũrĩku nĩ kũũra moraga na he harĩa mekũbatiĩ gũkinya maĩ macio nĩgetha mateithie andũ mateithie itũũra no nĩ mora ti tondũ rũĩ gũtiuma na maĩ no nĩ tondũ nĩ harĩ mũberethi mũna ũtagũthingĩte ũthingũkĩte na waita maĩ macio mothe na ũma no tuge atĩrĩrĩ agĩkorwo nĩ tũkũbatara maĩ mũciĩ ũyũ na gũtirĩ rĩ tũngĩaga maĩ kahinda kaigana ũna no gũkua tũgũkua tũngĩkorora bũrũri ũyũ witũ nĩ gũthira tũrathira na tũrathira nĩ tondũ riri wa ũngai ũrĩa wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa mũtũngi kana mũberethi wĩtagwo mũndũ mwĩrĩ ũyũ twĩ naguo riri ũcio nĩ kũra ũrora tondũ nĩ tũthingũkĩte na nĩ ngũheana mũhiano heana mũhiano wa rĩrĩ ngerekano ya rĩrĩ haha tũrĩ ona nĩ tũrona hena mĩtĩ ĩhandĩtwo na mĩtĩ ĩno nĩ njũĩ yahandĩtwo either ĩ cutting ĩgĩtinio kana ĩ mbegũ. Mũtĩ ũcio korwo watinirio ũkĩrekwo ũme-rĩ, ũngai ũrĩa warĩ thĩinĩ waguo nĩ gũthira ũngĩathirĩte, ũũ atĩ ona wahandwo mũtĩ ũcio ndũgakũra. Mbegũ yorete kana mbegũ mbuthu ndĩrĩ na ũtũũro, na ũtũũro nĩ ũngai. Na mbegũ ĩyo ona ũngĩmĩhanda na maĩ na thumu ũigana atĩa no wĩra wa tũhũ. Maitho makĩmĩona nĩ mbegũ, kana ona hũthĩre mũhiano mwega wa itumbĩ. Itumbĩ gĩtheo rĩrĩa twĩtaga gĩtheo nĩ kuga nĩ itumbĩ ibuthu thĩinĩ. No ũkĩrĩrora ngothi yarĩo, the shell, no ĩrametameta ta itumbĩ rĩega. Na no ũrĩigĩre ngũkũ itumbĩ rĩu, me matumbĩ ikũmi ũigĩre ngũkũ wĩ kĩrimũ, ũgĩciria matumbĩ mau nĩ magatũra. no magitigatũra ĩ nĩ kĩĩ kĩratũma ũmũthĩ covid ĩtanoka tũtiratĩraga kanitha tũtiratĩraga mahoya tũtirigaga baibũ thĩ nĩ wega kwaria ũguo tũtiratĩraga kesha maũndũ macio tũtiratĩraga na ndirauga nĩ ũru no mathĩna matingĩtarĩka tondũ tũrĩ o itumbĩ rĩronania rĩrĩ igemu no thĩinĩ nĩ twakuire twakuire na njĩra ĩrĩkũ niĩ hakwa kũringana na ũthuthuria wakwa twakuire na njĩra ya kũreka mĩberethi ĩno ĩite ũngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ tũgĩgĩtigwo twĩ shell taka tũgĩtigwo twĩ mũtũngi ũtarĩ na kĩndũ thĩinĩ na nĩkĩo tũrĩ na mathĩna maya maingĩ nĩ ndaigua tũkĩgweta ũhoro wa you know, watho mwerũ ũrenda gũka bũrũri ũyũ na nĩ twagĩrĩire kũririkana atĩrĩrĩ o ta ũguo twerwo nĩ mũcera na nĩ tugaga ũguo atĩ ũngĩaga gũtaũ- gũtaũkĩrwo nĩ ũndũ rĩ na ũkorwo ndũĩ ũma the truth ũngĩaga kũmenya ũma ũrĩrũmagĩrĩra mĩhuhu ya andũ arĩa angĩ tarĩo ũma tondũ ũndũ ũcio noguo ũĩ o ta ũrĩa twĩragwo rũgano rwa mũndũ watũire e gĩtumumu no akĩheo sekondi mĩrongo ĩtatũ one njogu we harĩa onire ha njogu ona kũgũrũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ oĩ njogu oĩ o kũgũrũ rĩu hihi ona no tũkorwo na ithuĩ nĩ tũrahũthĩrwo nĩ andũ angĩ na njĩra ya kuonio o tu o kũgũrũ kwa njogu no ĩyo toyo njogu na njuge atĩrĩrĩ ũthingu nĩguo ũndũire tondũ ũndũire nĩguo mũtaratara ũrĩa ngai atũheire wa kũiga ũthingu witũ gũtirĩ njĩra ĩngĩ o nĩ ĩmwe thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩngĩtũma tũige ũthingu o tiga njĩra ya ũndũire na nĩkĩo ũndũire ũrĩ mĩtaratara ũgakwĩra thĩinĩ wa ũndũire witũ ũyũ nĩ thahu na wathaha na njĩra ĩno maya nĩmo maũndũ marĩa ũkuona na nokĩo nginya mũirĩtu gĩgĩkũyũ tene kairĩtu gatiaumaga gwa ithe kana gwa aciari ako gatarĩkĩirio mũtaratara wa ũndũire mũtaratara wa ũndũire ũrĩa mũico-inĩ nginya nĩ gegũtinĩrio kĩande na kagũrwo gagĩthiĩ kwa mwanake ũrĩa ũrakagũra na nĩkĩo gĩkũyũ-inĩ ũndũire witũ nĩ atĩ na nĩ wega kuga o mũndũ etĩkie kana age gwĩtĩkia mũirĩtu agĩire kũhika arĩ gathirange period kana tuge nĩ impossible kana tuge gũtingĩhotekeka no uge wa ngai ndũcenjagia ithuĩ nĩ ithuĩ tũcenjetie na mĩikarĩre itũ no uge wa ngai ndwĩkaga atĩa ona rĩrĩa tũrathomaga no tũrerwo atĩ ngai nĩ alfa na omega kĩambĩrĩria na mũico na ndagacenjia na gũtirĩ handũ kwa mũhiano watho wa gravity ũtugaga atĩ ũikie ka- kahiga na igũrũ ũguo ngai acenjie gathiĩ ũguo kambate gegũcoka na thĩ tondũ ũcio nĩguo uge wa ngai na nĩko mũirĩtu harĩa ahika athiĩ kwa nyaciarawe agĩikara thikũ cigana ona iria cikaragwo nĩ tũkorwo nĩ mũrũgũ nĩ cigana mũico-inĩ nĩ marĩkĩonana na mwanake ũyũ wakĩmũgũra na mwanake ũyũ hakĩrĩ igongona ekũruta na aruta igongona rĩrĩ-rĩ nĩ arĩtũma ndũmĩrĩri kũrĩ nyina kuga atĩrĩrĩ ĩ haha nĩ ndĩrareheirwo mũirĩtu mũthinguĩ kana ndĩrareheirwo mũirĩtu mũtũrĩku ta mũberethi gũtũrĩka na njĩra ĩrĩkũ gũtũrĩka na njĩra atĩrĩrĩ nĩ aronanĩte na mwanake ũngĩ mbere yakwa ĩ kana ndaronanĩte na mwanake ũngĩ na nĩkĩo mwanake aracokia ũhoro haha angĩkorwo mũi- mũirĩtu ũyũ eh, nĩ arakĩonanĩte na mwanake ũngĩ mwanake ũyũ nĩ arĩcokia njohi-inĩ ekĩre ekĩre ikara kuonania mwĩirĩtu ũyũ nĩ mwaki na kuonania atĩrĩrĩ haha nĩ twaiywo maiyũ na gĩgĩkũyũ nĩ gũkĩrĩ ũrĩa gwĩkagwo nĩgetha mwĩirĩtu ũyũ rĩ ongorwo nĩ ndoco ithe na nyi- nyina- ithe gũtocwo ya gĩkũ- ya gũkĩrũgamia nyondo tondũ mwa- mwĩirĩtu ũyũ nĩonanĩtwo nake no angĩkorwo nĩ gathirange na wendi wa ngai nĩ ũcio angĩkorwo nĩ gathirange mwanake nĩ egũgĩkĩra bibi cia mbũri na bibi ciambũri nĩ gũkĩonania ah, nĩ gũkĩonania kwĩna ũtheremu nĩ gũkĩonania kwĩna ũnoru koguo ngĩthiĩ gũtiriha na nĩ ngwenda kuongererwo hau nĩ mũcera kana nĩ nĩ- nĩ mũngarĩ Eh, nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa twĩ na bata naguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ũmũthĩ na no ngũririkana ciugo cia cega wa kĩbirũ Agĩtwĩra mũthũngũ nĩ agoka-ĩ, na ahaana mũndũ mũũgĩ-ĩ, no rĩrĩ, tũtikanaiyũkie mĩtugo yake. Na in fact ona to mũthũngũ kwaria ma, ona to mũthũngũ. Niĩ ndĩ mũgĩkũyũ-rĩ, ndingĩiyũkia mĩtugo ya Njaruo tondũ ũcio nĩ ũndũire wa Njaruo. na nĩ marĩ ũrĩa magĩire gũtũũrĩra niĩ ndĩ mũgĩkũyũ ndĩ na ũndũire wa mũgĩkũyũ ona ingĩenda mũkarinjini atĩa ndingĩiyũkia ũndũire wake o ta ũrĩa tugaga ona mbembe ingĩenda maĩ atĩa atĩa atĩa ndĩngĩhandwo maĩ-inĩ ma mũcere tondũ ngai anyũmbire ndĩ na ũndũire na ũndũire ũcio noguo ũngĩiga ũthingu na mũciara nĩ aigua ciugo cia bata umuthi uyu twina a maitu aingi muno mothers today young mothers umuthi mararira o muthenya o muthenya o muthenya na mararira ni riri murugu witu ni arenda mwana no ndangigia magathie gwikwo nginya nyamu iria to IVF ati mbegu irutwo na kuna kuirehwo na gitumi no kimwe tu

no rĩrĩa anyuaga nda ici- ndawa icio-rĩ na rĩrĩa arutire nda-rĩ gũtirĩ mũndũ wamwĩrire ũhoro wa consequences atĩ thutha-inĩ ũndũ no ũgakũrũmĩrĩra ũmũthĩ nĩ mũrute nginya uterus na nĩ arenda kĩhiko no nĩ ona ingĩhika ndingĩgĩa mwana nĩ kũrĩra ararĩra mũthenya wa ũmũthĩ rĩu nĩho tũrenda ningĩ ciana citũ ici cia ngenge na nini cicokio atĩ thutha wa mĩaka ĩngĩ ikũmi na ĩtano nĩ gũthira tũgakorwo tũgĩthira atĩrĩ mũcera witũ ndwari ũhoro wa mbũri ya mũnyũ na nĩ thayũ nĩ wega na nĩ waria na na na na ũkindĩrĩku mũingĩ mũno na marakara Ũũ, nĩ ndara- ũrarakara tondũ nĩma nĩ waiguĩra nĩ- nĩ waigua rũrĩrĩ ũramenya harĩa rũrĩrĩ rwerekeire Nĩ woria ũhoro wa atĩ nĩ twaria wĩna mũi- wĩna kairĩtu kanini maitũ nĩ wanjia kũmakio nĩ the un- unwanted pregnancy ĩyo nĩ anjia gũkũgia ndwambe warie waya Mareke- me kĩhiko-inĩ rĩu mararĩra matangĩgĩa ciana nĩ ũndũ wa ũrĩa manangire nda ciao ndwambe warie wathuri aya ithuĩ twĩ haha mĩrũmbũrũmbũ ya arũme ũtangĩiga kĩhiko nyũmba tondũ ũrĩa wekire harĩa kĩambĩrĩria nĩ ũkumĩte thutha na ũgagũkinyĩra ndwarie ũhoro ũcio twarie ũmũthĩ warie ũhoro wa rĩrĩ atĩ Eh, ũyũ nĩ mũndũrũme we waciarire ge kahĩ na ũgĩkena mũno ũkĩgeta baba ũyũ nĩ baba kĩrigi nĩ ima na thome anyitĩte cege haha anjĩra atĩ ũyũ nĩ mũka ndwambe warie ndeto icio tondũ ũcio kĩu nĩkĩo kĩrĩro kĩrĩa kĩnene gĩkũu tũtiarie ũhoro wa lesbianism thĩinĩ wa bũrũri witũ Eh, tũtiarie ũhoro ũcio na ũcio ũkĩtũgiĩte that is common sense ya kũmenya atĩrĩrĩ mũirĩtu na mũirĩtu matũngana matingĩgĩa mwana Mm, mm. mũndũrũme na mũndũrũme matũngana matingĩgĩa ciana na nĩ tũĩ ũguo ti ũndũ mwĩtĩkĩrĩku thĩinĩ wa ndũire ya gĩkũyũ wamba kwaria wa kairĩtu gaka Mm. wakaruta ũngai-inĩ wa gũkũra Mm. konio maũndũ nĩ ũngai na no tũracoka tũkoiga atĩrĩ mũngarĩ Eh, kĩrĩa watiga ũmũthĩ haha nĩ ũgagĩkora Mm. Eh, wagĩtiga haha nĩ ũgagĩkora na ũngĩtiga kĩndũ kĩega gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ mũtiga mwahũ akoraga iguru na ũtatiga ndakora ũngĩtiga ũru haha nĩ ũkaũkora Mm. ũngĩtiga wega haha nĩ ũkaũko Nĩũkaũkora. na rĩu rĩ

eh, mũrũguo ahik- arehire mwarĩguo ihu ũtanatwĩra ũguo rĩ no ngĩetha ka avenue korĩa ũkũruta ihu rĩrĩ rĩa mwarĩguo tondũ ahirirwo nĩ mũrũguo ũtanarehe hau rĩ ndwambe ũtwĩre we wekĩte atĩa na hathura nĩkĩ kĩu ũrakora tokorwo nĩ igima wakorana na watigĩte mwao tokorwo nĩ mwa- mwahũ watigire rĩu wakora igima Eh, ci- ciugo ingĩ irario haha nĩ nĩ nĩ mũthuri ti njonjo atĩ twarie ũhoro wa makara na nĩ watarĩria wega mũno na wangenia mũno atĩ mũirĩtu nĩ agũrwo ĩ na gwatwarwo kĩ gwatwarwo njohi njohi ĩyo rĩ angĩkorwo oima thingirĩ thingi ĩgĩcokerio ĩ nyanja ĩrĩa ĩgũcokio kwĩ ithe rĩ ĩgũcokio na mbibi no angĩkorwo ima ĩ kĩhũngũio ĩ kĩrũgabĩnji ĩ- egũcokerio ĩ na makara nĩguo nĩguo nĩguo haya rĩu rĩ ũngĩkorwo we yacoka na makara rĩ makara macio na moima gũkũ na nĩwe ũkũrehete ũgũtanahĩte gũkũ rĩ ĩru marũ racio makara macio ũrenda ũnjĩre kĩhiko kiugo korwo nĩ gĩgũthiĩ na mbere ndũkũhoria makara macio ũkũmahoria nakĩ haya nayo ya bibi rĩ angĩkorwo nĩ tuoka twakĩrehe mbũri ĩ, twakũnengera mũirĩtu na nĩ wakenda mũno watũcokeria bibi rĩ wenda ũnjĩre mũnyũ ũgũcũna ũcũne o ũguo Aca. Ndĩnduo- ndo- nĩwanyita koguo gĩkũyũ nĩ kĩramenya atĩ nĩ kĩra- nĩ kĩracokia ngatho handũ hekwo wega na handũ hatanekwo wega hak- hakarĩ hakarĩhio rĩu thĩna witũ wothe wa ũthingu ũrorwo wĩ kĩndũ kĩmwe na ũcio nĩguo woni wakwa tũtikarore mwena ũmwe waiya kũtharia nyũmba mwena rũgi- rũ- rũthingo rũrũ ĩ atĩ wake rũrũ rekei twake nyũmba itũ na angĩkorwo nĩ ma nĩ ngũu rekei tũ- tũ- twĩtĩkĩre tondũ ũguo nĩguo tũrĩ Ĩ, gĩkũyũ gĩtiora ũmũthĩ tũtirĩ mũndũ tũngĩ blame atĩ uge atĩ nĩ ng'ani ũroragire gĩkũyũ kana na no Ĩ, tũtingiuga atĩ mathingira magĩte atĩ tondũ atĩ ng'ania nĩ ahĩkirie aca tondũ hĩndĩ ĩyo kũrarĩ hĩndĩ ya wĩhũge wĩyathi ũrĩa tũngĩaria twĩ naguo rĩ nĩ wa kũhota gwĩciria ta agĩkũyũ na kuona na muonere wa mugiko wa mugiku kaundu kau mugiku onaga ona kaigana uguo ta cindano kahe gitio na wende kurugama haria eh ni wona muthuri uria wina kamera hare muthuri ucio wina kamera ri nigetha ahote gukuona ri ararugama hau ak- tibi arera coka mwena uyu ararehe kamera hau na ithuĩ nĩ tu- tutigei kuga atĩ kamera gĩkũyũ gĩcenjie kamera ĩndĩ tũikare harĩa kamera ĩrĩ nĩgetha tuoywo twĩ gĩkũyũ na twĩke maũndũ na ũrĩa gĩkũyũ gĩkaga na nĩ thayũ hau nĩ thayũ mũno na thura mũhota gũtereba wega mũno angari acio na mũcera onakorwo tukĩrĩ mwĩga kenda mũiyũru no njuge ũhoro ndũninagwo ngoro